Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba ya Mavonelo ma like YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka yin'wanyana hi leyi mhaka liya ya mhamba loko va ku hayi va ri la mutini ku laveka mhamba ku swilo swi ta kota ku famba kahle. kumbe hayi mavabyi lama nga khoma buti or ma nga khoma sesi ku laveka mhamba ku va ta kota ku hola kumbe hayi a va ri swilo leswi swi endlekaka ku hlanganaka hlanganaka swilo swilo swi nga lunghi ku laveka mhamba la mutini loko hi vulavula hi mhamba hi vulavula hi yini na hi vulavula hi ku phahla. a ni mi ta swi twa va ku hayi va ri ku na mphahlo ka swimanimani kumbe loko mi twa va rhambana maxaka va ri hayi va ri hi December or hi good friday ku na mhamba lexikulu or ku na mhamba le ndlwininkulu or ku na mhamba le ka babamkhulu or le ka papahulu swi ta hi ku Xitsonga van'wani mi xi vekisa ku yini mhamba liya ya tirha. mhamba liya kun'wanyana ya onha. Ku na kun'wani mi kuma ku se loko mhamba liya yi endliwile ivi mi kuma ku vana va muti wolowo or rixaka rero va nga ta va ri na mhaka swilo swa vona swi sungula ku pfuleka lava ma business ma business ma nyanya ku kula lava va mintirho ti-promotion promotion lava va swikolo na vona ha. a hi ti-degree a hi ti-masters a hi ti-doctorate leti nghenaka kwala mutini mimovha swona a ha ha hlayi because mhamba leyi ya yini i mhamba leyi mi kuma ku yi vekiwa hi mukhalabye wa kwala mutini or kokwa wa kokwa wa kokwa wa mukhalabye a ku yini laha mutini loko hi lava ku ta ku swilo swa hina swi famba kahle a hi tshameni hi kha hi endla mhamba lembe na lembe mhamba leyi van'wanyana va yi endla hi yini ke mhamba van'wanyana mi kuma ku dlayiwa homu.

hi vulavula hi dini ma ni twisisa se mhamba mi kuma ku va kha ku vuriwa xikanyakanya xexo but ku na yin'wani mhamba mi kuma ku loko yi endliwile yi teka munhu kwala mutini ivi mi kuma ku ka hayi va ri rixaka ra ka manimani loko va ze va heta mhamba ka fambiwa mi kuma muti wolowo loko ti ku December ku endliwa mhamba hi February or March mi twa va ku va ri ku love switukulu wa ka manimani or ku love mukhalabye wa ka mani or ku love n'wana wa ka manimani. because of mhamba liya ya vona liya yi va yi kha yi lava yi fanele yi kha yi lava ngati yo karhi kwala mutini ma ni twisisa tin'wanyana timhamba loko va ti endla mi kuma ku a swi dlayiwi swiharhi sweswo ko endliwa byalwa bya muqombhoti ivi ku endliwa yini ku cheriwa fole ku phahliwa swi hela but mi kuma ku liya mhamba ya vona va yi nwisa va yi nwisa ngati ya munhu. ma ni twisa that's why mi kuma ku van'wanyana mi kuma ku va ku hayi majaha ya ka swimanimani a hi vavasati a hi vavasati lava nga na vona le hansi mara mi kuma ku a kaya munhu yaloye i na nsati a handle i na ten or fifteen wa vana va swi tiva ku loko ku fika nkarhi wa mhamba loko ku ri ke ni mhamba ya kwala mutini yi lava ngati wun'wani wa jaha swa boha a ya pambula le handle. ku ta ku ta yini ku ta tiyisiwa yini tihlahla ti-lucky ta muti wolowo se loko hi vulavula hi mhamba hi vulavula hi ku phahla dankie.